Esselamun aleyküm ve rahmetullahu ve berekâtuhu. Bugün bizler az-açıq olsa da bu Qırım milliy edebiyatı aqqında ve az-açıq çet el edebiyatı aqqında laf etmek istedik. Hususan keçken sene bu Qırım edebiyat aleminde Sezilirli bir vaqia olıp keçti, bu da olsa, belli özbek yazıcısı, tenqitçisi, felsefecisi diyeceğim, sanatşınas Öktem Hakimaliniñ Vatandan, Vatan duyğusından yüksek duyğu yoq serlevalı essesini Qırım gazetası Bir qaç san ardı-sıra derc etti edi, etken edi. Öktem hakem, hakim Ali kimdir bu adam? Bu adam aqqında söyleycek olsaq, bu demin söylegenimiz kibi, onıñ sıra-sıra romanları var, dünya yüzüni kördi, povestleri, ikâyeleri, soñ aynı zamanda tenqitçi, Bundan ğayrı, o, sanat aqqında, dramaturgiya aqqında bayağı bir tenqidiy noqtaiy-nazardan yanaşılğan maqaleleri turmadan dünya yüzüni körip kelmekte, deviriy matbuatlarda basılıp kelmekte, hususan Özbekistanda. Bir sözle söylegende, bu belli bir edip. Em bu edip özü da yañı bir nesildendir, demek mümkün. Yañı nesil degenim tikerancıq mında yañlıştır, ebet, onıñ yaşı bayağı yañı de bar, lâkin o sovet devrinde de özüne has, özüne alelhusus bir qalemi bar edi. O, doğrudan-doğru yüregini çekiştirgen, qalbini çekiştirgen şeyni yaza edi ve tilinden de iqrar eter edi, şunı söyler edi. Bunun içün böyle adamlar peyda oldı, meselâ. Bir kere ancaq ekskurs yapacaq olsaq, tarihqa keçken asırnıñ yigirminci seneleri, otuzıncı seneleri, bu Özbekistanda pek büyük bir edipler deyıq, Abdulla Qadiriy, Fitrat, Çolpan kibi sıra-sıra böyle bir edebiyat tacları deyecem men, o türkiy halqlarnıñ, türk dünyasınıñ edebiyat tacları kibi insanlar yaşap, icat etip keçtiler. Velâkin, teessüf ki, bu adamları, bu bu büyük insanlarnı bu bolşevikler tarafından, şu yañı kelgen, akimiyet başına kelgen sovet qurumı tarafından ğayıp ğayıp ğayıp ettiler bu adamları. Bular olarnıñ elinde elâk oldı. Ve lâkin bu insanlar saçıp ketken o zamanı, saçıp ketken urluq, şu yigirminci, otuzıncı seneleri saçıp ketken urluq, kelip mına bu sekseninci, doqsanıncı senelerge kelip, bu neler, bu urluqlar filizlenip kitti, filizlenip, türtüp, azır ediler olar. Bu perestroyka degen şey yañıdan quruv ceryanı başlanğan soñ bular türtip çıqtılar bir kereden, yani bular şaşıp ketken quruluqtan yañı yañı edipler peyda oldı. Bular kimler edik? Mesela baqıñ, Mamadali Turon, pek quvetli romancı, romancı, em yañı nesil, yañı neden, soñ Ma Muhammad Salih, deyıq, Tilâk Cura, Yoldoş Eşpek, Bular pek çoqlar ve bular sırasında ebet mıtlaqa, mıtlaqa bu Öktem Hakimali degen etipler de qoşuldılar. Deyecegim bir sebep olğanı içün bular yañıdan ne ebet bu alğanda böyle aynı böyle şey başqa Sovet imperiyasınıñ içinde yaşağan başqa halqlarda da başqa millet vekillerinde de oldı bu şey. Lâkin Aynı zamanda qırımtatarlarda da pek çoq adam şu vaqıtları lüup qalğan edi, bu totalitar rejimniñ eskencesinde ğayıp oldı, lâkin er alda bular sayısı çoq olğanı içün bu uzbek halqınıñ sayıcı etti. Bular da şimdi pek çoq türtüp çıqtı, böyle bir yañı edipler, yañı qalem ustaları. Bular nedir? Bu Bir dünya. Endi bu öktem öktem Hakimali'niñ bu essesine kelsek, bu bir adam adı artından Suleymanov, Suleyman Cemilev, bağışlañız, Suleyman Cemilev degen bir adam bar, Aqmescitte yaşay, ekim. O adam kete nege Taşkentte soylarına kitkende, bunnen körüşeler ekisi. Bu Hıdra eken, bu ne, öktem Hakimali bir da bir Qırım Tatarını, şu neden kelgen, Qırımdan barğan nelerdi. Ve bu adam tutay, bu Süleyman Cemilev degen insannı ve oña añlata meseleyi, neçün, nasıl olıp ola bu şey, neçün o meraqlana. Bu Savriye Erecepova, bizde büyük bir artist, yırcımız. Bar edi. Alâ daa o, o yigirminci asırnıñ bülbüli demek mümkün bu hanımnı. Şu hanım bir zamanı vesiyet etken eken. Bu vesiyet etkende bu uhtemali şunıñ şaatı olğan. Bu meniñ, yani bu. subetniñ, bu lafnıñ, bu vesiyetniñ şaatı olğan. Bu da nasıl oldı? Bu hastahane anda bar edi, ükümet pravitelstvenıy hastahane, gospital der ediler, poliklinika. Anda Hayder Osman yürekten ne tutıp, yürek yarasına işte tedaviylenmege tüşe. Şu vaqıt Sabriye Recebova da anda şu hastalaqnen tüşe şu hastahanege, E, uktam ake, uktam hakim alde, endi bunı yoqlamağa kele, baqma, Ayder Osman. Şu subet vaqtında Sabriye Erecepova söyley eken bula, Ayder Osmanğa, eger men bunda vefat etsem, keçinsem, menim mıtlaqa cesedimi alıp kitip, vetanıma çeyiñiz. degen. Mına, şaat olsun, Öktem Hakimali da mında şaat bu şeyge, Öktemcan da şaat dep, böyle bir vezi, aradan çoq keçmedi, o vefat etti. E, alâ dağı Sabri Erecepovanıñ cesedini, endi onda nesi qaldı, onıñ kemikleri qaldı, elbet, alıp ketip kömülmedi, vasiyetini, yerine ketirilmedi vasiyeti degen Şey olğanı içün bu qıdıra eken adamları, kime söylemeye edi? Bu çünki bir dane o Şuşat. Aydır Osman, o da rahmetli, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Neticede bu Suleymanovı tapan soñ, Suleyman Cemilev, rast kelgen soñ ana oña bu şeyleri añlatı ve aynı zamanda kitap bere eline. Kâbe degen kitap, büyük bir cıyıntıq, mında endi onıñ çeşit vaqıtlarda, çeşit devirlerde yazğan şu publitsistikası, esseler, ikâyeleri kirsetilgen bu kitapqa, qalın bir kitap, ve onı da İsmail Gaspralı kütüphanesine taqdim ete. Bunı dey, berisiñiz, dey, İsmail Gaspralı em yaza üstüne özüniñ imzasını çeke. Ve şu kitapnı kelip menim elime tüşe. Böyle bir meni taqdir mücibi Ve baqam men, anda içine baqıp çıqsam, bu essege közüm tüşti, oqup baqsam, meni, meni ne yaptı, işte, özüne celp etti bu esse. A mende öyle adetim bar edi, eger yüregime kelip urmasa bir şey, men yapmaz edim, o jurnalda çalışqan vaqıtlarımda da, gazetede çalışqan vaqıtlarım olsun, başqa yerlerde, Ve maña teklif eter ediler, Şamil ağalar neler, eger men begenmesem, men onı yapmaz edim. Begenensoñmı, yüregime kelip uran soñ, mıtlaqa men oturıp vaqıt coyıp, onı tercime etip gönderir edik, ne ya böyle şeyler yapar edim. Bunı baqtım, pek tesirlendim bu şey. Özü de kim? Böyle belli bir edip, özbek halqınıñ başqa bir milletniñ nesi, edibi. Başqa milletniñ edibi demek de yañlış. Biz epimiz türkmiz. Tamırımız bir, dallarımız bir. O bizimki sayle o da. Lâkin lehcemiz endi o öktem aka mali diyek, o başqa bir ne de lehce de, özbek lehcesinde yazğan, yazılğan şey. Ve men aldım onı, tuttum, çoq olsa da tercime ettim. Bayağı bir kölemde edi o şey. Ve tercüme etem, doğrusını söylesem, mına bu hanımlar, tesirlenem, em yapam, em de tesirlenem şunıñ nesine. Öyle bir şeyler tapıp ketire özbek tilinde, onı tercüme etmek qıyın degil, eger yürege yaqın kelse, em yapam, em tesirlenem, em utanmasam, atta ağlaycam, atta da. Menim ağlayan adetim yoq öyle, Böyle ne de, deycem, soñ soñuna çıqtım. Öyle bir satırlar var anda, öyle bir neler, yerleri var, onı söznen tariflemek qıyın. Mümkün bir neçe onı söyleyim mi? Onı, dey, mına keldim, dey, Taşkente yaqın bir soyum bar, dey, kimerde bir men aylanam, onıñ evine barıp çıqam, dey, o soyuma bir musafir olam, bir gece, eki gece, soñ qaytam, dey. Nevbetteki bir kitkende başqa bir soqaqtan kite, mına kirecekte, baqsa, dey, bir yıqıntığa, o bir harabege çevirilgen bir azbar, dey, azbar harabege çevirilgen. Ağaçlar yata, neler anda, püsürlik, nelik. Ve bir hartana dey, o yaqqa, bu yaqqa yüre dey, bir şey söylenim dey, hartana dey. Soñ men baqıp qaldım buña dey. Soñ bu maña abayladı meni dey, ne sen qırımsıñmı sen de, dep laf başladı bu dey. Mına dey, sen Stalin degen adamnı tanıysıñmı dey, vahşiy bir adam eydi dey. O meni dey, bunda ketirdi dey. Unda ketirdi, men istey, ölmeye isteyim, dey, ölmeyim, dey. Men bekleyim, dey, varsam yurtıma, ana yurtıma ölmek isteyim, dey. Ne vaqıt varacağım bilmeyim, dey. A bu şu laf etip, ne yapıp, buña, bu, dey, nasıl oradan kitkenimni, dey, Nasıl oradan qaçıp ketip, hatlanmay da bu. Bir Alla bile, bir kendim bilem, dey. Çoq vaqıt ecez aqılıma çıqmadı bu, çıqmay bu hartanı, dey, alâ bugün ecez, dey, o varıp çıqtımı eken, dey, ne yapmadımı eken. Em soñunda bile bir rezüme çıqa kele, ketire. Bu, dey, Türkni, bu Öktamnıñ anası ağlamaqta, dey. O hartanaya şöyle ağlay, dey, em ağlay em şöyle, Oktamniñ hartanası ağlamaqta, dey, Türkniñ anası ağlamaqta, deyip, böyle bir şeylernen, deyeceğim, böyle bir ibareler, böyle bir pafoslar, deyeceğim, böyle şeyler tap, böyle bir abarotlar tap, edebiy abarotlar böyle şeyi tasdıqlay, böyle şeyi ifadelemege hareket ete bu Oktam Akimali, deyeceğim, böyle bir Güzel bir şey yaratıp çıqtı. Ve onı epet biz gazetağa bastıq, üç nomeri ardı-sıra demin söylegenim kibi, ve oquyıcılar tarafından güzel qarşılanıp alındı. Ve çünki özleri. Telefonda olsun, rastkelede de olsun laf etiyler, söyleyler, alâ bugünecez devam ete bu şey, bu nede. Anda tek bir levhacıq, çoq levhalar bar, buña benzegen insanıñ yüregini toqunacaq levhalar pek çoq, deyecegim. Böyle bir şeyler. Bu adam. qullana. Bu uktam Hakim Ali romanlarında özü söyley, romanlarında da, hatırlarında qullana. Bazı bir romanlarında Qırım tatarlarınıñ vaziyetini, Qırım tatarlarınıñ nesini, hayatını özüniñ nelerinde, eserlerinde faydalana. Bu hayatlarını aks etmeye hareket etip kele bugünece, diyecegim, öyle bir insan. Endi. Ebet bu nelerde bu bize pek bile bir güzel bir şey bu meselede bu başqa bir millet vekili biz aqqında böyle bir eser yazmaq yazsa çoq güzel olur edi elbette bunu men bellesem böyle eserlerni yalnız Qırım gazeteye bastı bitti kitti mesele onı ne qoymaq kerek Saytqa, indi şimdi internet bar, internet bütün dünyağa dağılı olsun, o bizde mütehasıslar da bar, o televizionda ne olğanda, bu subet olğanda bu şey ne yaptım men, söyledim, mütehasıslar, fransızlar bar bizde, ingilizler bar, nemseler, bu tilleri güzel bilgen, Şu tercime etip bile şeyler yalıñız okuta makeme alinde yoq bu şey da. O qıdırıp tapma çoq bizde o ne özümizde de bar. Şular çeşit tillerge tercime etilip arap tilinde olsun bütün internet saytlarına o dünyaya dağıtılsa bu daa pek rezonans daa büyük bir faydası efekti olur edi. Bizim milletke, bizim halqqa. O, bizim halq, böyle alğanda, soqaqta qalıp kiten halq degil daa, yolda qalıp kiten halqmız degilmiz. Bizim tamırımız ta neye, asırlar qatlamlarından tamır atıp kele bizim nemiz. Daa barmı? Tamır atıp kele bizim asırlar qatlamlarından bizim nemiz, tarihımız ulan medeniyetimiz olsun, her bir şey, tilimiz de aynı şöyle. Lâkin biz onı ögrenmeyik, ne yapmayıq, ve böyle bir vaziyette qaldıq, bu şeylere bir hazine bizim nemiz alğanda, dü, bile baqsañ dünyanıñ olmayan yerde qırımtatarnıñ izi bizim Qırımdan çıqna, a, bütün dünyanıñ her bir yerinde var. Alayıq, Osmanlılar imperatorlığın neçü nedir o Nariman Abdülvaab degen bizim çoq akademik bir adam, vesiqasız akademik deyim men oña da, o neden iyerarhiya, Osmanlı imperator sultanınıñ aşağı basamaqtan başlayıp ta nege çıqqance, sultana varğance bizim halq İştirak etüv o bütün nelerde, a o idare etüv neler, nedir o, em söyley, bu adları, familiyaları yüzlernen, ketire o cedvelni. Ğaliba Qasevet jurnalı da bastı, soñki nomerasına bu şeyi, o Nauçnıy byülleten de basılıp çıqqan edi. Amma biz buna mağrurlanmaq, o ne yapmaq kerekmiz bu şeylere de, ögren, deyecağım, açılmağan bir sandıq bizde daa bu şeyler. açılmağan bir sandıq olıp qaldı. İnşalla, endi vaziyet deñişe, yañı-yañı bizde neler, nesiller peyda ola, bu şeynen meraqlanıp ne yapıp başladılar, baqam men televizionda nedir o, ana tilinde bülbül kibi sayreler, gençler çıqıp laf eteler de, ben baqıp ğururlanayım, mağrurlanıp quvanam. Huana moş şeylerden. Demek, bizde bar eken, amırı mayamızda bar eken, biz ne yapmadıq? Soñ kene bir mesele, eger bizde mayamızda olmasa edi, hanım efendim, Emine hanım, mayamızda olmasa edi, biz bu çoqtan ğayıp olıp kiter edik. Bütün, ulan nedir o, neye dağıttılar, sepip bıraqtılar imperiyanıñ içinde, bütün köşelerni, sovet imperiyası, o mışığı, deyik, atsañ, Nasıl ayağından tüşe daa, biz daa öyle bir çıdamlı bir, demek mayamızda olğanı içün, drojımızda olğanı içün biz ğayıp olmadıq. Biz yaşaymız, em inşallah ileride daa çoq şeyler yapamız. Ula nedir bu, Emine hanım, bir dene bir misal, çet el edebiyat tarihını alsaq, çet el Qırım milliy edebiyat tarihı bar bizde, da? Ula ne, o bir dünya! Balaban bir dünya. O, bilmedim. A, sovet devrinde bize o haramqa edi, bir şeyler köstermez ediler. Onda Memet Vani Yurtsever deysiñ, Memet Niyazi, Çora Batır, Reşit Aşıqı Oz Qırım, Abdulla Fayıq, Çınğız Dağcı, Fikret Qırımlı, Memet Sevdiyar, Feyzi Rahman, bular her biri, Birer dünya bir bu qırımtatarlar da, em baqsañ olarnıñ nelerini, yazğan eserlerini, hepsi esas mevzu Qırımnen bağlı, bağlaylar. Tış memleketlerde icat etseler de, her şeyi Qırımnen bağlaylar. Şimdi men bulardan bir necik söyleyip, bir şiir oquyıp bermek istedim, bu leytmotiv kibi, bütün çet el Qırım milliy edebiyatından bir leytmotiv. Baqıñ, eger men becerip bolsam şimdi, bir-eki sene dörtlükler bular. Biz Qırımdan sürgün olıp ketken soñ, selâm berip, hatır sorğan olmadı. Suvuq Ural dağlarına yetken soñ, elin açıp dua etken olmadı. Sürgün olğan vagonlarğa mingen soñ, qapu açıp aş bergenler olmadı. Özbekistan çöllerinde ölgen soñ, suv tökip de yuvğan kimse olmadı. Sürgün olğan diyarlarğa barğan soñ, çadır qurıp yataq bergen olmadı. Qazahstan çöllerinde ölgen soñ, kefin tapıp sarğan kimse olmadı. Baba cenkte, ana yolda ölgen soñ, balalarğa baqqan kimse olmadı. Türkmenistan çöllerinde ölgen soñ mezar qazıp kömgen kimse olmadı. Millet halsız, millet yoqsul olğan soñ din, peyğamber birligi de qalmadı. Kömülgen ölülerni aşağan, qaşqırlarnı quvğan kimse olmadı. Elem etmem, öpke etmem ırqıma. Bu ölüler ögünde baş egmedi. Yat illerden ana yurtqa qaytqan soñ kene duşman ögünde tiz çökmedi. İşte bu şiir bütün çet el Qırım milliy edebiyatınıñ Bir nesli ecin öz ege leytbatifi kibi bir şey dep qabıl etmek mümkün. Bu şiirniñ müellifi ise bugün de bugün Nyu York şeerinde yaşay, Amerika Qoşma Ştatlarında Fikret Qırımlı degen bir zat-ı aliyleridir. Bu her bir şair böyle bir tarzda yaratıp neyapıp keldiler ve alâ daa bugünecez, bular sağ-selamet bazı birleri, alâ daa şu şey devam ete Çet el Qırım milliy edebiyatı, bu da açılmağan bir hazine, bu şey da. Eger bunı o meraqlanğan adam olsa, ögrenecek adam olsa, bunıñ üstünde çoq büyük-büyük dissertatsiyalar qorçalayıp, ilmiy işler alıp barıp, büyük bir insan olıp çıqmaq mümkün, dünyada tanılğan bir insan olıp çıqmaq mümkün, bu, bu bir tarafı. Endi. Mına böyle bir şeyler diyeceğim. Ben kene bir meseleyi söylemek istedim, eger mümkün olsa, varmı bizde bir bir şeycik daa? Endi a bu, biz bilemiz, çet el çet el edebiyat tarihı aqqında laf ettik, tikerancıq, endi bu sürgünlik edebiyatı aqqında az birazcıq ne yapsaq? Az biraz. Amma men şimdi çet el sürgünlik mevzusı çet el edebiyatında da aks etilgen. Mına şimdi söylenilgen eşir, bu Nyu York şeerinde yazılğan, bu da sürgün. Endi bizim a bunıñ içindeki sürgünlik edebiyatı aqqında teker azıcıq men istedim bir fikir söylemege. Bizde e Ekinci cihan cenkinden evelki edebiyatımız bar edi ve Ekinci cenk Den soñki sürgünlik yerlerinde yaratılğan, yaşağan edebiyat. Elbette, bu sürgün olğan qırq dört senesinden soñ bayağı bir yılğaca, elli altı, elli yedi senesine bizde bir şey yoq edi, on, on beş yıl zarfında. Bütün bizde olğan neler, ziyalılarımız. İntellektual potentsiallarımız Ekinci cihan cenkniñ cebelerinde elâk oldılar, han berip can alıp elâk olıp kittiler. Bu neçün elâk oldılar, kim içün elâk oldılar, işte soñundan belki tarih bunı ne yapar, bir yerine qoyar. Velâkin men ne söylemek isteyim, bu eki Ekinci cihan cenkinden bu neden tesadüfen sağ qalğan bir bir eki ediplerimiz bar edi. Qalıp gittiler, tesadüfen sağ qaldılar olar da. Cenk cebelerinden tesadüfen çıqtılar sağ selâmet ve elli yedi seneleri, elli altı, elli yedi, altmışıncı senelerin arasında cenkten evelki edebiyatnen Qırım milliy edebiyatnen e, cenkten soñki Qırım milliy edebiyatı arasında köpür hızmetini ödediler bu adamlar. Bular kimler? Bular şu Şamil Alâdin, Yusuf Bolat, e, esas bu köpür, köpürni yapıcı. Ve anda var kene Eşref Şemizade, Reşit Muratlar, e, bular hepsi bu eki devirni, cenkten evelki devirni, cenkten soñki devirni bir-birine bağlağan köprü hızmetini ödediler. Bunda esas rolni oynadı, ebet, bu köprü hızmetini Şamil Alâdin'nen Yusuf Bolat. Bunı hiç bir şey inkâr etip olunmaz, em olmaycaq ki bir vaqıt. Sebebi bu ögrenilmedi daa bu nede, bular bu gazeta çıqardılar, çıqarıp başladılar, Lenin bayrağı gazetası. Lenin bayrağı gazetası çıqqanda çıqacaq da. Bu eki lager peyda oldı anda. Biri stemetler çıqtığını andı gazeta. Çünki biz de, biz Qırımğa alıp baran soñ, biz Qırımğa qaytqan soñ çıqaracağımız degen şey çıqtı. Lâkin tikerancıq ileriyi körgen adamlar dediler, yoq dedi, çıqar, onıñ zararı olmaz. Deyeceğim, ne de olsa bu gazeta çıqıp başladı, bu Lenin bayrağı gazetası. A biz bilemiz, nerde Matbuat olsa, ocam, o yerde mıtlaqa etrafında doğa intellektual, ziyalı doğa, yazıcı, şairler, bular hepsi doğa bu ne de, e, bu matbuat olğan yerde. Ya o demek bu adamlar onı bile eken da, tarih, ya bile alsaq tarihten, e, tış memlekette, çet el edebiyat tarihini alsaq, anda Rumıniyada olsun, Qı, Türkiyede Bayağı bir matbuatımız bar edi, onıñ etrafında doğdılar mına bu neler. Ya da Amerika Qoşma Ştatlarında. E, aynı zamanda Lenin bayrağı çıqqan soñ bunıñ etrafında da bir talay ziyalılar peyda oldı, doğdı. Mına olar söylemek mümkün, mına bu Ayder Osman olsun, Rustem Ali olsun, hatta ki Çerkez Ali Hart olsa bile, o Lenin bayrağı doğurdı o adamda. Çerkez Ali Hart, İbrahim Paşa da Hart edi. Lâkin o da Lenin bayrağı doğurdı. Bu ya Şakir Selim alayıq, İsa Abduraman, kimler bar anda işte. Hepsini mına şimdi Bilâl Mambet, Uriye Edemova, Emil Amid, Ervin Umerovlar, bularnıñ hepsini Lenin bayrağı gazetası doğurdı. Eger de Lenin bayrağı olmasa edi ortalıqta, eger şu söylegenimiz kibi Bizde vakuum olıp qalacaq edi. Şularnıñ inertsiyasınen, bu nelerniñ, Lenin bayrağınıñ inertsiya mında kelgen soñ böyle bir neler peyda, medeniyet ocaqlarımız peyda oldı, şunıñ vastasınen. Bunı da inkâr etilmeycek tarihiy bir aqiqat bu da, şey diyeceğim. Ve neticede. Bugün, ebet, bugün edebiyatımız tikaran ağır, pek ağır vaziyette. Ve lâkin, o demin söylegenimiz kibi, bizde mayamız bar da, mayamız quvetli, o mıtlaqa, inşalla, bu nerseni de keçerik, bu aralıqtan da, ve bizim daa nemiz, Yapacaq şeylerimiz ileride, daa özümüzni kene bayraq etip kösterecek nelerimiz pek çoqtır, belle. Men, umumen alğanda, pek optimist adamım, köterenki ruhta yaşayım, er vaqıt öyle de yaşamaq kerektir deyeceğim. Böyle bir qısqadan alğanda, böyle bir meseleler. Ebet, Lenin bayrağını çıqarğanda o pek qıyın edi. Men şu qazanda qaynadım, bilem men o şeyi. Tsenzura degen şey var da, ular o nesini ba, episini baqalı var. Mes, özbekleri de baqa, rus, lâkin qırımtatarlardan kelgende, e, oları bir kere baqsa, bizi yüz qatına baqar edi. Obrazı söylegende, büldür de, yahu lupanen barabar da ba, dibinde yoqmı bir şey, kontekstlerniñ içinde, podtekst, kontekst, neleri deyip. Ve, amma oña baqmadan, Er alda, ne yaptı? Bayağı bir ileri kitti bizim medeniyetimiz. Çare tapar ediler. Yazıcılar, şairler onıñ debinden de çıqmaya çare tapar ediler. Çünki ne qadar adamı bir qalıpqa qoysañ, o adam daa pek hıdıray, hıdıra o. Bir şeyler tapıp, ya yüregiñ çekiştire de, onda qoymaq kerek avnesine, şu yazğan şeyni. İlla bir şeyler, ebet oña büyük istidat kerek. Episi yapıp olamaz ediler, lâkin, er alda, yapıp çıqar ediler bu şeyleri, dey. Soñ bir meraqlı bir şey oldı, bu Sovet imperiyasınıñ bir zevqli tabiatları bar edi. Ha, şimdi, e, ideologiya degen şey vardı, olar çıqardılar, e, neleri vatanperverlik ruhunda terbiyelemek, yaşları. Ya vatanperverlik ruhunda terbiyelemek içün ne yapmaq kerek? Şu cenkte köstergen yararlıqlarını halqnıñ, er bir millet, yalnız qırım ta, a qırımtatarlar onı alıp faydalandı, şu, bağışladıq biz, o, ne de, men çalışqan vaqıtı da bar edi, Balabar, razvorodnıy cesaret saifeleri. Anda isteysiñ, istemeysiñ, Qırımnen bağlı. Her bir material Qırımnen bağlı. Soñ başladılar, çare yoq, halq ağız yaratılışçılıq saifesi, o da razvorodnen kite. Edebiyat saifeleri, diyeceğim, bu lenk bayrağı gazetasınıñ nesi pek, pek, pek. yüksek hızmeti diyeceğim. Bunı inşalla daha ögrenirler. A men şu çet el edebiyat tarihı olsun, bu tarafı olsun, bu tarafı, bizde her bir şeyimiz daha hazine, açılmağan bir sandıq. İnşalla vaqıt saatı kelir, bular açılır, amma yavaş-yavaş açılmaq kerek, çünki bir kerden açsaq, bütün dünya şaşmalaycaq. Şaşmalaycaq. Yavaş-yavaş avları yapıp, avle aşarıq inşalla. Ve maqsatqa yeterik. Ğaliba bu qadar şey söyledik, yeterdi endi.